Selamat malam bala pedinga semua. Jadi diatu kitai begulai baru ba renggat semengat ke dua puluh semilan. Jadi nibuh kitai muai ke jam kitai lalu terus ka aku faham. Jadi kita ke empai sedia kopi kita tau sedia kopi dulu. Jadi kita tu empai tembu pengawa, tembu ke dulu nadai ngawa nya ulih pause kita dulu video tu. Tau, tang anang ne ingat kita mesti ka nerus kia ngai ke kita tinggal renggat ke berapa ke berapa. Kita ke baru datai ba channel tu kita tau bepun ari renggat satu ngambi kita nemu kini jalai tuju cherita tu. Jadi bala peningah kitai nerus gia tau pia ke tambung semengat renggat ke dua puluh semilan tu. Lebuh Sara tinduk malam nya, iya bemimpi tepeda ke siku ini tuai lalu bejako enggau iya munyi tu, Uchu, dinga manah aja ku aku tu nuju nuan. Diatu nuan udah rembus ba entera dua dunya laban nuan udah datai kitu. Nuan enda tau ngambi buluh runcing ke ngembuan seribu guna nya. Sebedau orang bukai datai ngambi nya, enggaika peturun kitai punas jemeh ila. Dani uco mimpi nuan tu. Sara Dani lalu duduk dedugau berunding ke mimpi iya tadi. Lama agi iya tegenung ke diri dia. Nama pengawa nuan tinduk ditu maya tu? Jauh amai runding nuan dipeda aku hari tadi, ku Bunsu Kuih nya diberi iya nama Lui nya suba, nanya iya. Sara mengking enda nyawut utai ku iya. Meda Sara enda nyaut iya, buzu ukui nya tadi angkat ninggalka iya kediri dia. Laban iya udah nemu ulih Sara. Udah teleba begulai enggau Sara. Maya ke danjung orang tuai Runa ngemataka Sara lebuh agi di dunya sida Sara suba. Sara sigi enggai bejaku enggau orang enti runding iya enda tentu. Enggau apai indai iya pan iya baka nya. Keka iya diau diri aja mau ga anak umbung teleba kediri. Tumu pagi nya, Buzu Kueng ngereak Sara ngasuh iya dani jampat laban bisi orang udah nemu alai iya ngelalaika Sara. Seduai iya pen lalu berumban ba ban ngelarika diri ari endur nya. Tudah Sara nyau pepesap mata enda nemu utai ke ulu ilek, dani tinduk lalu deba belanda lari. Mayuh orang di menua nya berebutka nangkap sara ketegal siko iya aja ulih rembus ngagai dini endur iya ngelalai ke buluh runcing suba. Sepa orang nyin tarik? ko sara nanya Bunsu Ukui. Tang Bunsu Ukui bedau nyaut iya majak mai iya belanda belama. Nyau sesengah tudah sanga mesa ga ni penegau orang indu. Anang lama ngetu ditu. Anang enti nuan tangkap sida nyin, enti nuan kena tangkap, nuan lalu deka dibunuh tekala nya, enti sida udah bulih utai ke digiga sida ngelamat tu. Pia ko Buzu Ukuing jako enggau Sara. Kini ke tuju udah tu deh dibai nuan. Ari tadi ke lari lalu enda datai-datai ga penyangkai. Lelak ama ko tu. Ko Sara bejako sambil jari iya ngurut kaki iya enggau reregum mua iya tanda enda puah ati. Buzu kuih tetu chum meda ulih Sara ke bansa nya. Bajik gegama itu peda mua baka nya, ku iya bejako kediri belalai orang bujang nya ngelinsu ngaika bala peda indu dara. Ninga bala peninga au ba menua Sebayang din udok memalai mensia ukoi au nemu nguntik orang udok nya nemu ngara orang bajik kenau nyau ngelimpang enda lama kitai ngenang nya. Nya meh tadai dia seduai tu sigi agi belanda iya nama ga nuan bansa nya deh kumbai nuan enda meda ku tadi. Ko Sara. Juring mata Sara nyeling bunsu ukui nya tadi laban kena puah ati debai bunsu ukui nya lari ari tadai. Kati kena ringat menung ngenyamai ti ndua degerak alu bai belanda nyau ngenyit angkat. Nyau ke puah seduai ngelari ke diri alu bedau ga seduai temu ke tuju pejalai seduai. Ngiga endur ngetu dulu tua. Ka pendak tinduk sebelah babah tu dulu meh tua malam tu, ko Buzu Kui bejaku enggau Sara. Enda baka selama Sara enda nyaut iya. Kelama tu ditimbau iya belama lebuh siku nya bejaku. Runding Sara jauh terebai betati ke apai indai enggau apai indai iya maya ditinggal ke iya kelebih agi indai iya sina baru iya meh tudah jauh ari apai indai diri. Kelama tu iya meh nyadi siku sirat indai iya nyabek belama meh sara laban enda betih indai iya. Lebuh ke malik ke langit labuh gai mata iya meda bulan ingat ke jaku indai iya suba bunsu ikui enda munyi meda sara. Sinu meda iya, tang iya pen baka sara ga nadai daya enda ulih ngaga nenama kelimpah ari ti udah ngasuh ngemata ke nyaga sara lebuh iya ke rembus kia. Anang agi deh diatu iya bisi ati ke sara. Enggai meh iya meda sara nya tusah. Malam nya Buzu kuih Bialai ngiga pemakai ke dempa seduai. Maya iya berundingka minta tulung petungau iya Rima ba sepiak bukit din, alai iya ngenduh ngelalai ke Sara. Laban ba runding iya din tentu orang enda temu ke Sara. Nyau jauh sejauh meh semengat Sara ke tesat lebuh rembus ke iya. Nya bala peninga kira ke ningka tu baru ga ku ngeleka ke semengat ke renggat dua semilan tu au. Tang bala peninga semua aning nganu aning aning pedih ati laban siti siti cherita tu sigi deh ditulis pengering nengka tu au. Ngarap ke kita tu. Ulih besabar laban agi bisi tampung renggat ke berapa renggat. Anang hirau kita. Taja iya pandik iya sigi bisi tampung. Biar iya sampai abis cerita tu ila. Au bala peninga semua. Nyadi meri selamat malam ngagai kita semua. Mupuk dulu aku.